Нәрсә ул глэмпинг? Бүгенге көндә әлеге сүз модага кереп бара. Күптән түгел генә президент та Яшелза районында шул бер глэмпингта булып кайтты. Шушы сорауга җавап бирер өчен без Яшелза районы Олы Күлбаш авылына килдек. Менә Илнар. Алар инде ничә ел сез? Күпме вакыт? Без августтан эшли башладык инде. Менә ярты елдан артык Э, глэмпинг белән шөгыльләнүләр без инде аннан хәзер белешәчәкбез. Нәрсә ул, ни өчен кирәк ул һәм ни өчен аның белән кешеләр шул хәтта кызыксына. Хәерле көн, дуслар. Минем исемем Илнар Хамидуллин. Без Яшел Үзән районының Олы Күлбаш авылы янында Урман Кем глэмпингында. Менә безнең монда өч почмак формасындагы Биш ий. Без аны хәзер кыш көне ике айда төзедек. Менә хәзер эшли башлады бу. Бу ике атна булды болар эшләвенәме? Әйе. Тегеләр инде менә юлның икенче ягында, болар җәйгеләр инде. Әйе, анда җәйге палаткалар.
Менә монысы Илнар что-то өйгә дә ошамаган. Бу нәрсә бу? Бу безнең пати тент дип атала. Пати инглиз сүзеннән теге мероприятиеләр үткәрер өчен инде бәйрәмнәр. Монда безнең җәй көне ресепшн, кухня, ике туалет бар һәм өстәлләр. Безнең монда матур иттереп, тегендә күлгә карап, э, кешеләр ашап, чәй эчеп, кофе эчеп утыралар инде, шундый җир. Менә имә син имә алайса гади тел белән әйтәле, нәрсә ул глэмпинг?
Глэмпинг? Менә без менә без кемпингны беләбез, әйме нәрсә ул кемпинг? Палаткаң палаткаң аласың да утырасың әйме теге табигатьтә яшел чирәм өстендә. Ә нәрсә ул глэмпинг? Э, глэмпинг шундый ук палатка, яме бәл ләкин сиңа бер нәрсә алырга кирәкми. Син киләсең, палатка бар, душы, туалеты бар, бөтен кухнясы бар, бөтен тәлинкәләре, кәстрүлләре, бөтен нәрсәсе бар. Бер нәрсә алырга кирәкми. Үзенең ашамлык бер пакет кыстырасың да кибеттән,

Өйгә кергәч монда кухня безнең. Э, плитә, чайник, заварочный, монда бәләкәй холодильник бар. Монда төрле ашыклар, вилкалар, тоз, борыч, бөтен нәрсә бар. Бу чын кухня шикелле инде. Монда чын кухня дүрт кешегә ясалган. Монда килгән кешеләр, Пешерергә. килгән кешеләр үзләре чәй кайнатып, ашап пешергән. Әйе, продукт алып киләләр дә инде һәм шуның белән ял итәләр инде күңел иттереп. Мгм. Менә монда өстәлләр,
монысы миче. Менә монда нинди вид. Монда монда инде шашлык пешерергә Әйе. булдыралар инде. Чанда бар.
Әйе, һәрбер террасада спа ясалган, анда сибирский банный чан или фурака. Аның ниди э, ни бар? Нечкәлеге, нәрсәсе белән әйбәт ул? Э, син мунча шикелле саф һавада утырасың, әйеме? Әйе. Э, башың теге пешми, ә тән мунчадагы шикелле тирләп, шундый инде. Анда еще пихтовый

Менә урамда гриль бар, урындыклар.
Карагызында шундай чан. Инна сөйләгән. Ана ул жанып яндырдылар аны. Озакламый монда киләчәкләр кунаклар. Һәм инде өйне әзерләп куйдылар. Менә шунда утырасың, монда инде шашлык пешерәсең. Купаты, кемгә ничек. Хәзер монда нинди өстәл. Бышын агачмы соң? Бу
карагач, Кавказдан килгән слаб карагача дип атала. Прям бөтен тишекләрен смола белән заливай иттеләр. Безгә заказ иттек, ясаттык.
Бу шундый Агач инде, натуральный агач. Менә монда виниловый проигрыватель дә бар. Нинди музыка тыңлап аласыз хәзер? Татар моңнары да бар.
О, карагыз, инде татар моңнары.
Кабызып җибәрербез.

Бу мишне бала кешеләр килгән кешеләр үзләре җагамы? Әйе, безнең һәрбер өйдә менә мондый миш, теге печ камин дип атала. Әйе. Монда ике функция. Беренчедән җылыта инде бөтен өйне, әйеме? Икенчедән монда ашарга пешереп була. Бу теге авылда элеккеге була иде бит, шуның шикелле. Казан шикелле.
Казан шикелле.
Монда кофе пешереп була или табада берәр нәрсә кыздырып була. Менә шундый мишләр куйдык без. Ә монда килгән кешеләр шулай итәме соң?

Бу теге... Даже USB розеткалар да ясады. Кешеләргә гаджетларын заряжай итәргә. Э, хәзер бөтен гаджетлар заманы. Аннан башка булмый. Монда иң матуры йокыдан торгач урманны карыйсың. Эй, менә кара монда нинди картинка. Бу ниндидер утраулар бар шикелле теге Балида. Только яшеллек урнына пока кыш, кар. Илдар менә сез буны глэмпинг бит хәзер шундый теге модага кереп бара. Модный. Әйе, модный сүз әйме. Менә күптән түгел теге президент та булып китте әйме безнең Яшелза районында теге глэмпингтан. Бу нәрсәдән килеп чыкты? Менә ни өчен им суым белән шөгыльләнергә булдыгыз сез һәм нәрсәсе аның теге яңалык, ни өчен модный ул? Ну, баштан ук башлый инде алайса. Ике ел элек Татарстанда форум булган, молодежный туристический форум. Именно шунда э, Кира Жанна, теге президент ассоциации глэмпинга сөйләп утыра иде. Вот палаткалар глэмпинг теге җәйгә. Э, вот шундый 300 мең тора диеп инде теге арендасы 3 меңнән 15 меңгә хәтле мин уйлап утырам, әйтәм, нинди палатка 300 меңгә, ну, теге ул вакытта шулай дип әйттек тә инде, ә быелны сәяхәт итәргә бит илләр ябылды, кешеләргә барырга урын юк. Һәм Менә бу җирне сатып алгач, шул теге форумдагы кире искә төште дә гән, и без шуны монда бу, бу җирдә ясарга булдык инде. Ну сез бу җирне башта сатып алдыгыз башка әйбер өчен, әйме? Бу ферманы сатып алдык, бу җирне сатып алдык ферма өчен. Ул хәзер төзелә, анда сон. Балык фермасы.
Әйе, балык фермасы инде шул сонны үстерергә. Хәзер бит теге Экотуризм, агротуризм. Әйе. Менә аларны алга алып барыр өчен менә шундый палаткалар төзеп куйдык тугызны. Җәй көне анда мунча һәм теге бөтен кеше утыра торган инде ресепшн, общий зона, пати тент. Менә шуларны төзедек. Аннары Кыш көне теге без сезонны яптык та инде көз көне салкынайткач. Ә кешеләр һаман яза шалтырата теге кая килергә. Мин әйтәм, анда палатка салкын. Шулай уйлагач, хәер шушы менә биш шушындый төзелде генә. Әйе, сез кышка теге ел буена эшли торган төзелгән. Әйе, әйе, ел буена төзергә булдык. Кеше барыбыз сорый.
Кеше, кеше дә сорый беренчедән, икенчедән расходлар бар, электричество, охрана, инстаграм алып баручы бар. Бүтән бүтән кешеләр, аларга акча түләргә кирәк, ә кыш көн, җәй көне эшләгән акча бөтенесе китеп бетте дә инде шуңа, шуңа күрә кышкыларга яңадан эшләргә булдык. Әйе, ду сезнең бу хәзерге вакытта бу төзелеп беткәнме инде, яисә тагын бер ниндидер? Ну бу без хәзер реализовали дип әйтик инде, икенче этап, теге беренче этап иде палаткалар, бусы икенче этап булды, бу безнең әле тагын бик күп планнар.
Күпме акча керттегез менә бу проектка?
Ну, бик күп булды инде, 5 миллион участок, җәйге палаткалар 10, хәзер тагын 10 бу өйләр, фермага 10 тоже, 35 килеп чыкты инде. Әле ферма төзелеп бетмәгән, әле безнең монда бөтен әйберләр ясалып бетмәгән. Планда әле ә, кинотеатр ясарга. Аннары әйе, йога өчен теге площадка ясарга, аннары библиотека була анда, аннары була ә, тегендәй балалар өчен палатка, менә мондый фигвам шикелле бар, ята хәзер складта. Аны төзибез. Ә, хәзер кар беткәч монда юллар ясыйбыз, ә, теге лампалар төзәбез. Ну, матур иттереп бөтен территорияне әле тәртипкә китерәбез. Кинотеатрлар югалып калсын, бу, димәк, бу сәламәтлекне кайгырта торган кешеләр өчен дә әйбәт була инде, теге табигатьтә ял итә, теге хафсак һава белән сулый, йога белән шөгыльләнә. Сездә монда чаңгы бәйле буламы соң кышкы? Була, без сатып алдык. Ватрушкалар, ледянкалар, монда таудан шуырга була, чаңгыда килергә була. Безнең бит теге концепция дип әйтим, Шәһәрдән аерылып, килергә тынычлыкка, урманга, телефоннарны сүндереп, теге онытылып, менә ял итергә. Менә шундый безнең философия дип әйтим глэмпингныкы. Ну монда теге картинкасы шундый матур әйме, теге инстаграмны бетик, диме, бер фотога төшерәдер инде. Кеше килә дә теге Инде патшага төшәләр. без бит инде тырыштык, менә бу өстәлләр теге матур иттереп, бөтен бөтен әйбер ясалган, матур картинка килеп чыксын өчен, инстаграмга куеп булсын өчен теге. Э, Хәзер бит ул бик мөһим әйбер теге. Кеше бит инде шул именно социаль челтәрләр аркылы развиваться итә күп ниләр, оешмалар, Бер- күп кешеләр. Ә инде бер кеше үзендә э, Фотография куйса, бүтәннәр күрә дә гөн, алар да килә бит аннары. Ул бит инде безнең пиар, реклама шундый Әйе, ә шундый кампания. бер сезнең булган бармы, менә теге килгән кунаклар, без менә каядыр күрдек, ошады безгә имә, киләсе килдек фу дип, андый да булдымы? Әйе, безгә җәй көне вообще килделәр, Ижевскидан, Чаллыдан, Әлмәттән, Самара, Тольяттилардан, бөтен җирдән килделәр. И иң кызыгы, без моны төзегәндә бит инде күрсәттек, ничек төзегәнне. Әйе. Һәм. Кешеләр чиратка тезелделәр, килергә диеп, безнең киләсе килә диеп. Һәм менә бу әле бит әле бер-ике атна гына эшлибез. Менә шушы вакытта килгәннәр күбесе җәй көне ял иткән кешеләр. Теге. Алар ошаган да инде.
Ошаган да, тагын да килделәр инде. Э, кышкы вариантка дип әйтик инде, киләсе әле. Ул туры бик мөһим бер менә теге сыймы шу юлдан глэмпингка хәтта керергә дә кирәк бит әле кешегә. Әйе инде. Теге ул бик зур Сорау дип әйтәсе килә инде. Ул иң зур сорау инде, аны үзе үз көчебез белән ясый алмый Алар торган эшлә, эшлә, сорау. эшләнәчәкме соң инде ул?
Ниндидер булса теге задел бармы теге? Ә, мин бит президент белән встречада булган идем. Ә, шунда без ул сорауны күтәрдек, ә, булышабыз дип әйттеләр инде, көтеп калабыз. Президентның Настроениесен күрдегезме соң? Әйе, әйе. Ул ничегрәк теге карый шушы глэмпингларга? Ну, бик яхшы инде ул молодцы төзегәнсез бездә булышырбыз дип шулай итеп нетте инде әйтеп куйды ну аның менә
нәкъ менә килүе шушы теманы куптаруы ул инде үзе бик зур вакыйга